Ɔdɔfoɔ, Onyankopɔn nhyira wo. Ɛnnɛ na asɔre no mu hyia. Frɛ me Storeken. Mɛsrɛ wo sɛ, ma me mmerɛ kakraa bi na menka abakɔsɛm bi nkyerɛ wo, na menim sɛ menwie no, wobɛnya nnoɔma bebree afiri mu. M'asɛm no, mato ne din sɛ, Mennyɛ Nnipa Bɔne Ayeni. Mmerɛ bi a atwa mu, na mmoadoma nyinaa wɔ nwura mu, na yɛnni efie aboa. Yɛka fie aboa bi te sɛ ɔkra, kraman, nantwie, me, sɛ woahu deɛ mepɛ sɛ meka no, ahaa, na yɛnni bi saa. Na mmoa nyinaa tenaa ase huu sɛ Nyankopɔn abɔdeɛ mu nyinaa na yɛde tirim ɔdene ne nnipa. Ɛno nti na wɔtutu wɔn ho fo sɛ monhwɛ yie o, na sɛ ɔdasani nsa ka wo a, obie ne hɔ obɛtumi agye wo afiri ɔdasani nsam. Hmm. Dako, ɔdasani ne nam saa na ɔkokɔ kyee nantwie. Bere a ɔkɔkɔkyee nantwie no, wɔde no baa fie no, nantwie brɛ ne ho ase. Na nantwie nim sɛ n'ahobrɛaseɛ mu, nnipa de bɛkyɛ no. Hmm, ntatea yɛ din nantee ɛkɔ no hɔ ɛkɔka kyerɛ no sɛ, Nantwie, aha a yɛde waba no, ɔdasani, woyɛ den, ɔbɛkum, nti mɛsrɛ wo sɛ fa ho adwene ko. Ɔkaa nantwie sɛ, Hom. Nantwie brɛɛ ne ho ase ma ɔdasani kirim no hwee fam. Nantwie brɛɛ ne ho ase ma ɔdasani de sekan too ne menem. Nantwie brɛɛ ne ho ase ma nnipa kum no. Hmm. Enti ma mmoa nyinaa hu sɛ, yes, ɔdasani tirim ɔtene. Hmm. Ɔdasani wɔ mu a wɔ mu a wɔ mu a ne nam a kɔsum afidie ɛsa kɔkɔyi akokɔ ɛsa de ne baa fie. Na berɛ a ɔkɔkɔyi akokɔ de ne baa fie no, mmoadoma nyinaa de wɔn nsa gu wɔn ti sɛnea aduro deɛ yɛbɛkum akokɔ. Ɛfiri sɛ nantwie a wɔso sei, the way nantwie si berɛ ne ho ase sei, the way nantwie si tie, ɔdasani ku no deɛ a, aneɛ na akokɔ deɛ wɔyɛ ketewaa bi. Hmm. Na berɛ a ɛba bɛkye akokɔ na yɛde no baa fie no, wɔn ba bɛbuaa no. Hmm. Akokɔ wɔ hɔ a na ɔtee sɛ ɔdasani rese ne sekan. Wɔse ne sekan. Hɔ a na ɔhwɛɛ soro na ɔka sɛ, Awurade, megye wo di. Menim sɛ problem wei deɛ so. Ɔdasani so mu obie ne hɔ a ɔbɛtumi agye wo afiri ne nsam. Awurade, mesrɛ wo gye me. Bere a ɔbɔɔ mpae no, Onyankopɔn ka kyerɛɛ no sɛ, Akokɔ, megye wo afiri ɔdesani nsam. Hmm. Akokɔ tew a na wate sɛ ɔse ne yɛse ne sekan, yɛse sekan ne saa asɛm a akokɔ ɛkan sɛ kɔɔ kyerɛ sɛ hmm, ɔyɛ deɛ ɛnyɛ yie. Ɔwɔ hɔ ara na ɔtee sɛ ɔdasani asoma ne ba sɛ, Yɛmmra mmɛfa no mmra na yenku no, na sekan no, yɛasen awie. Hɔ ara na ɔhwɛɛ Onyankopɔn, na Onyankopɔn se, Me, ɛka simma koraa mpo a meyɛ anwanwadwuma, ka w'akoma to wo yam. Hmm. Berɛ a ɔdasani somaeɛ a wɔn ne mma no kɔɔe no, wɔpagya abuo no sɛ wɔrema akokɔ so ara, na kwan ɛkwan na ɛbɛda hɔ no na akokɔ pira da ma akokɔ sɛ mekuroo. Hmm. Nti akokɔ dwaneeɛ no, ɛbɔ no nan na ɔhwɛ nie Nyankopɔn ayɛ a, ɔsɛ Nyame woyɛ kokuroko. Ɛbɔ no num, ɔsa ka sɛ Nyame woyɛ kokuroko. Nonsia, ɔka sɛ Nyame woyɛ kokuroko. Wɔde saa tetee ne mma nyinaa. Enti se yɛbae, na se yɛba behuu sɛ akokɔ ateɛ mu sɛ, Kokuroko, kokurokoo, kokurokoo a asekyerɛ nyinaa ne sɛ Onyankopɔn ye okokuroko. Ɛnna ɛdeɛ asɛm na mepɛ sɛ meka kyerɛ wo, Maame Papa, akokɔ mpo tumi kae deɛ Nyankopɔn ayɛ ama no, ɛda no ase mprɛnsa, ansa na adeɛ akye. Mebusa wo, Enti wo woda nyane a nti yɛ a woda Nyankopɔn ase. Hwɛ problems a wokɔɔ mu ne nyinaa Onyankopɔn atumi ayi wafiri mu. Ɛnaaseɛ bɛn na wode ma Onyame? Ohu sɛ asɛm a mmoa ɛkaa yɛ no ɛyɛ nokorɛ. Wɔn asɛm a wɔka wɔn so ɔdasani tiri mu ɔdene ampa nso. Ɔdasani nya problem ketewa bi a na ne wura fi. Mmerɛ bi kakraka a Nyankopɔn yɛ maa no. Ɔdasani nya problem kakraa bi a, na ɛne sɛ ɔnkɔ no nkɔhwehwɛ nyame foforɔ bi akyi. Ɔhu ɔhu sɛdeɛ mmoa kaeɛ no, ɔnsɛ yɛ nokorɛ. Ɔmo se ewiase deɛ ne tirim ɔden paa ne ɔdasani. Meboa, aboa mpo ɛkae ɛtumi da Nyankopɔn ase. ɛna mebisa wo ɛdeɛ problem na wakɔ mu a ama watɔ ba ha ɛdeɛ problem na wakɔ mu a wadwene yɛ sɛ nyankopɔn ntumi nyi wo mfiri mu aboa mpo ɛkae ne nyankopɔn ayɛ ma ma menyi mfiri aboa ne nipa ne yɛnhwɛ nipa mpo ne nipa hwɛ sɛ mekan ne obi te akura ase bere porɔ ɔte nyamfa ɔte kotosanwea ɔte bonkutu Na nka anidaso nni baabiara sɛ wo ka bɛtumi aba Kumase. Nso ɛnɛ obi ba bɛfa wo ba Kumase sɛbio wapo. Ɛnɛ nipa no kasa a wotumi hwɛ ne soro na wohwɛ ne fam. Ɔhu sɛ nipa yɛyɛ nipa bɔne ayɛni. Ebia nka nyɛ nipa no mpo a brush anka yɛde twitwi ɛsen koraa nka wohu bi da. Ɛnɛ wahu nipa no kasa a na wokasa. Ɔhu sɛ wiase Nnipa yɛ nnipa bɔne a ɛnni. Menka sɛ da hɔ ma nnipa ntiatia wo so o, na mmom ɛyɛ a kae ɛnaano. Biribi a bɛyɛ bi a kae ɛnaano. Sɛ mmerɛ bi a atwam nka ɛnyɛ ɔno a na nka m'abrabɔ sɛe ne si teɛ. Akokɔ adekyeeɛ san yɛ bi a ɔkae ɛnaano. Wowɔ dasani. Yɛnhwɛ koraa sɛ yɛ na ɛwɔ aburokyire na obi aboa wɔ bi ɛti na ba aburokyire na ɔsi o oh, ɛka a mebɔ ɔyɛ nifa saa sika no ma me ɛno kora tumi yɛ asɛm baabi a wowɔ no ebi kura ahwɛ wɔbrabɔ nyinaa mpo wɔbrabɔ anka bɛbɔ no asase so nka prɔto prɔto kura nka wontumi ntɔ bi ebi kura nka sofi kura nka wontumi ntɔ bi ɛnɛ sɛ nipa ne de waba aburokyire na ɔsi tuyaka bi a Ano ɔde ne deɛ, nanso ka ɛhunu sɛ saa sika no a wɔregye wo no, ka wontumi nyɛ bi kɔta kora na nka wode awu wɔ wo wiase. Nso ɛnɛ, Nyankopɔn nam ne so ama wobɛtumi atua saa ka no. Nyankopɔn nam ne so ma wobɛtumi akɔfa wo maame aba. Nyankopɔn nam ne so wobɛtumi akɔfa ayere aba. Nyankopɔn nam ne so wobɛtumi akɔ akɔfa w'abusua aba. Nyankopɔn nam ne so ma wo anka wo nsɛ bi abusua ɛfrɛ anka yɛmfrɛ wo no. Ɛnɛ, yɛka heroes wɔ abusua mu a yɛde wo ka ho. Mesrɛ sɛ menyɛ nipa bɔne ayɛ ni wate. Ɛnyɛ nipa bɔne ayɛ ni na wiase ɛnyɛ obi bibi ne obi obi bibi ne neɛ wayɛ ne yie. Hwɛ sɛ obi paa tumi akɔ akɔfo obi firi Ghana o oh, madamfo madamfo wei deɛ mepɛ n'asɛm o oh. wakɔ akɔfa no afiri Ghana aba hmm. mekɔ adwuma mekɔ adwuma aba o oh. kyɛ sɛ ɔno deɛ ɔte fie a wɔdidi a kyɛ sɛ wayɛ hyɛ pɛɛ na ne ho ayɛ dene no na ɔpem ne yere ei nnipa nnipa hwɛ yie ne woanyɛ nnipa bɔne ayɛ ni wate biribi a baabi adwene ho mpere no na adwene ho mpere nsa na boa koko ɔkae mpere nsa wɔda nyankopɔn ase mpere nsa sɛnea meka menka sɛ da hɔ ma ne ntiatia wo so na mmom biribi a bɛyɛ biara na wakae ɛnaa no ɛnyɛ aberanteɛ wei a nkɛnyɛ nyankopɔn a Ɛsrɛ wo sɛ ɛnyɛ nipa bɔne ayɛ ni wate. Nea obi de ayɛ wo no, ɛyɛ a na wakae ɛno. Na akokɔ mpo kae nea Onyankopɔn ayɛ ayɛ ama no. Ɛnɛ na sɛ wo ne me hyia a, ɛfrɛ me story king. M'asɛm a meka yi, ɛyɛ wo da a, wotumi follow me. Akyɛ a three days anaa one week, different story ɛba abɔnten. Wo ma bye.